Ok, mae'r fideo yma mi edrych ar sut i ddarganfod un o ochrau uh, byr mewn triongl angl sgwar gan ddefnyddio theorem Pythagoras. Yn yr enghraifft gyntaf, y gwybodus sydd wedi cael ei roi yw hyd yr hypotenws ac a, y triongl ongl sgwâr ABC yw 15, a ma hyd BC yw 9 centimetr, a fi eisiau gwybod beth yw hyd AB. So, dim diagram gyda ni, so beth am lunio diagram? Um,

O, fi eisiau gwybod beth yw hyd a ba. Nore. Os ych chi yn cofio o faliad um, Pythagoras, a sgwar adio ba sgwar yn hafel a c sgwar, mae c, dim ots am y llythrenau ar y corneli, ond mae c yn y fformula fi'n defnyddio wastad mewn cyferfyn o'r ongl sgwar. So, c yn mynd fan hyn. Mae dim ots ble mae A ba yn mynd, so fi'n mynd o'i A fan hyn. Fi'n mynd o'i ba fan hyn. A wedyn fi jyst mynd i am newid. Wel, lle A bach, fi ddim yn gwybod, so fi'n mynd i roi A sgwâr, lle fi, fi'n mynd i roi y reason yna, sef 9, so 9 sgwâr. A wedyn, lle ca, fi'n mynd i roi 15 sgwâr. Mae hwnna'n 9, anodd i chi weld. Okay. Adio fan hyn. So, os fi'n neud y gweithio mas, 9 wedi sgwario ar y cyfrifiannell, 9, Wedi sgwario yw 81 a 15 wedi sgwario yw 225. Nawr e, beth chi angen wneud fan hyn, chi angen a sgwar y pen unan, so i ddim meddwl mae angen cael gwared o'r rhain. So gwrthwyneb i adio yw tynnu, so fi'n tynnu 81 o'r naill ochr, sy'n mynd i adael fi gyda a sgwar Yn haf fel a. 225, 24, 81, yw 144. Na ni, mae lot o pobl yn meddwl taw hwn yw eich adem chi. Wel, mae 144 ddim yn gallu gwneud lot o sens oherwydd yr ochr hera yw 15. So, beth ni'n gofio cofio yw gwrthwyneb i sgwario yw ail isradd. So, os fi'n cymryd ail isradd y ddwy ochr, ail isradd 144 neu ANS sef ei ateb diwetha yw 12. So mae'n 12 centimetr. Ok. Nawr, gyda'r dasg nesa, does dim angen wneud y diagram. Mae wedi cael ei roi ni'n barod. Ond eto, ffynwch mas ble mae I ddechrau, wel dyma'r ongl sgwar, so cyferbyn yr ongl sgwar, mae cap yn mynd. Ddwy ochr arall, um, sy'n os bydd chi'n gael nhw o'n A hapa. Ok. Ac wedyn mynd nôl i'r fformula A sgwar, Adio pa sgwâr yw ca sgwâr. Amnewidiwch y rifau mewn, wel, yn lle ca, fi'n mynd i gael 12, cofiwch y sgwâr, a, fi ddim yn gwybod, cofiwch y sgwâr, ac yn lle ba, fi'n mynd i roi 4, 4, so cofiwch y sgwâr. Sgwariwch nhw, so, a sgwâr plus 4, 4 yw 16, yn haf fel a, 144, a jyst fel yr un uchod, chi'n trio ceisio gadael asgw ar y ben hunan. So ni angen tynnu 16 o'r ddwy ochr sy'n gadael asgwar yn hafal a 144 minus 16 rhyw 128 Cofiwch eto, nid hwn yw'r ateb, chi angen cymryd ail israd y ddwy ochr sy'n gadael A yn hafal A, ail israd 128. Mae'n dod mas fel hyn i gyd. Are. Yn yr achos hyn, mae werth. Chi'n gallu gweld reina? Mae gwerth. Ysgrifennu reina i gyd lawr. Okay. So 11.3137085 a bydd e centimetr ond wedyn talgrynwch ei ddail i degol. So rhowch y toriad mewn fyna. Ydy rhif sy'n dilyn y taliad yn bump neu fwy? Nac ydy, so peidiwch newid unrhyw digidau cyn y taliad. Ok, a dyna ni. Defnyddiwch y fideos yma, redwch nhw'n ôl ymlaen. Fi'n awgrymu bod rhai yn chi yn creu cwestiwn eich hunan o newid y rifau. Cofiwch, un peth mae'n rhaid chi gofio, mae'r ochrau pot yn wrth gorf y bwrdd yr ochr hiraf bob tro pan ych chi'n creu cwestiwn eich hunan. OK, mwynhewch!